Eswe kuti munhu azive nzira inofanira kuteedzwa sezvo vazhinji vakatanga kuparidza vhangeri yemwanakomana vakaiparidza nemutovo wakasiyana siyana vazhinji vakaparidza vhangeri yemwanakomana vane nzira dzavakaita nadzo dzanga dzisiri dzekunzwisisa vhangeri yemwanakomana saka tinoda kudzidza pamusoro pekuti munhu anoberekwa kutswa sei uye anofanira kufamba nenzira dzipi kuti azonzi wakwana waponeswa namwari nekuti vazhinji vari kubhabhatidzana muzita rababa remwanakomana mweya mutsvene ndizvo here zvakaita vakatitangira paevhangeri yemwanakomana iyi ndizvo here kana kuti vanhu vari kungoita vasina kutumwa imbotanga wandiverengera varoma chapter 10 kutangira pavhesi ya 8 Nokuti vhangeri inofanira kuparidziwa nemunhu anenge atumwa, asi vazhinji vari kuparidza vhangeri uh, vasina kuitumwa naMwari kuti vaiparidze. Saka verenga kutangira pavhesi ya 8. Asi kunoreveiko? Mm -hmm. Shoko riri pedyo newe. Yes. Mumuromo mako nomumoyo mako ndiro shoko rokutenda ratinoparidza. Saka Pauro anoti isu tiri vaparidzi veshoko rekuti vanhu vatende. Vanenge vachitenda kuti kudini? Kuti kana uchipupura nomuromo wako. Kana iwe uchipupura nemuromo wako. Kuti Jesu ndiye Ishe. Hakuna chimwe chinhu pasi pezuva chinofanira kupupurwa. Nokutenda mumwoyo mako. Mirawo papo wakadaro. Kana uchipupura. Saka zvakanga zvakaita ndezvekuti vanhu vakasiwa naShe vaipupura zvaJesu. Kana uchipupura nemuromo wako kuti Jesu ndiye Ishe, Pauro muparidzi weshoko raMwari wakanga achiparidza zvaJesu akarayira pamusoro pevakanga vari paRoma Akati, Kana uchipupura nemuromo wako kuti Jesu, uchipupura kuti mota here? Aiwa, kana uchipupura kuti Jesu, uchipupura kuti gore rino uchaita mari here? Aiwa, uchipupura kuti Jesu, uchiita fasting ye 10 days here? Aiwa, uchipupura kuti Jesu. Kana uchipupura nemuromo wako kuti Jesu ndiye Ishe, uchaponeswa. nokutenda mumwoyo mako unofanira kunge une kutenda yes kuti mwari wakamumutsa waka kuvakafa uchaponeswa kana uchipupura nemuromo wako saka pauro pakudziidzisa kwake haana chimwe chinhu chaakanga achipupura tiri kuona vanhu vazhinji vachimira vachiti gore rino iri vanenge vane thimu yegore

2020 kwaipatira kwajanuary february mache hamutsere ndende muprofiti achitaura achipa tsimu yegore covid ikati yodakasha vanhu muprofiti apa tsimu yegore mweya wani uri kumutsanangurira nhau iyi mweya waunyengeri haasi kupupura zvemwanakomana saka pauro anoti kana uchipupura nemuromo wako kuti jesu akamutswa kuvakafa namwari uchaponeswa yes nokuti munhu unotenda nomwoyo munhu anofanira kutenda nemwoyo ndokururamiswa obva aruramiswa unopupura nomuromo eh. ndokuponeswa ndizvozvo nokuti rugwaro runoti yes ani nani unotenda kwaari ani nani unotenda kwaari haanganyadziswa haagoni kunyadziswa

Vachanzwa seiko kana kusino muparidzi? Vachanzwa sei kana kusino muparidzi? Ipapapa ndopainonge ichitanga kutiratidza pamusoro pekuti haugoni kuparidza kana usina kutumwa naMwari. Yes. Vachaparidza seiko kana vasingatumwa? Vanoparidza sei kana vasina kutumwa? Sezvazvakanyorwa ah, zvichinzi. Mira unzwe. Vachaparidza sei kana vasina kutumwa? Brother Mwarwe. Vanoparidza sei kana vasina kutumwa? Ndosaka vachiminamisa zvinhu zvaMwari. nekuti kana usina kutumwa une dzira dzako dzounenge uchifamba nadzo uchidzidzisa vanhu kuchengeta sabata uchidzidzisa vanhu kubvisa chegumi uchidzidzisa vanhu kuti vanocheneswa nemukaka uchibhabhatidza vanhu muzita rababa remwana kwere mweya mutsvene zvokuti tikati iri bhaibheri pano tiratidze kuti munhu ano vana peter vakabhabhatidza vachiti chii vachidzidzisa vanhu kuti tinoita go back to sender yakabuda ichitsanangurwa neumwe murume achibuda pavhidhiyo achiti enda unoudza muroyi wako kuti makandiwa unouraya anga akabereka kamuseve so achiti kwazvakabva ukoko tinodzorera Romans chapter 12 tangira pavhesi 17 musatsiva munhu chakaipa musatsiva munhu chakaipa kana akuitirai chakaipa kana achinge akuitirai chakaipa navo makandiwa ane museve achiti kwazvakabva ukoko tinodzorera ukoko But Paurosi muranda waMwari akatumwa naMwari. This is a sign. Inenge ichiratidza kuti murume uyu haana kutumwa naMwari. Sezvo ndiri kutsanangura kuti ndaifungiridzira kuti up to day chechi yamakandiwa yaifana isati ichine vanhu yaifana isina munhu kana one musatsiva munhu chakaipa yes tsvakai zvakarurama tsvakai zvakarurama pamberi pavanhu vose pamberi pavanhu vose paridzai vhangeri yemwanakomana kuti vanhu vatendeuke vanhu vatende jesu saka pakuparidza usina kutumwa manje ndipo unenge uchishaisha vhangeri yemwanakomana waakuti kwazvakabva kukotodzorera achiti chii pauro muranda wamwari kana zvichibvira eh. pamunogona napo eh. ivai nerugare navanhu vose ivai nerugare navanhu vose yes musatsiva vadikano musatsiva hama dzangu asi mudzivirire kutsamwa dzivirirai kutsamwa nokuti kwakanyorwa kuchinzi yes kutsiva ndokwangu kutsiva ndekwamwari nawo makandiwo ari kutsiva but mwari ari kuti kutsiva ndekwani akatumwa here murume uku Hana. Saka ndipo unenge uchiona kuti vari kuparidza nzira dzavo, vari kuparidza asi vasina kutumwa naMwari. Kwakanyorwa kuchinzi kutsiva ndokwanga. Usatsiva chakaipa nechakaipa umwe akabata museve chaicho. Achitiudza muroyi wako kuti ndinouraya. brother monge muroyi ndinoita sei muroyi ndinouraya munhu wamwari ah. saka shoko riri kuti kuna varoma vanoparidza sei kana vasina kutumwa kana usina kutumwa namwari gara kumba kwavo saka haasi iye oga asina kutumwa vakawanda vana magaya vanongoita vana wakamboona zvokuti anonyengera vanhu kuti anotora macheso vana kilati ovaisa muchechi nekuti anoziva kuti iye zvinonakidzana zvinoita kuti vanhu vatende vhangeri atorina ane zvino saka anotora macheso kuti vanhu vanakirwe namacheso kunyatsokuudza jesu kuti watadza kunakidza vanhu kuno vanhu havasi kukuda vanoda makandiwo vanoda vanoda macheso vanoda kilati asotwa ngarutse asotwa neigarutse karimo sokilatika chichamba chamba muchii muchechi mani muchechi mamwari saka mafadzi akilatii manje anobva uya akaita sei akawanda zvekuti ari kuparidza pachena kuti uyu jesu wamunoda asi ari kuti vana vanhu vanodakilati Saka Kilati paanomira pastage anobva ngosotora Kilati obva mira tichidai Jesu ini vanhu voti ah tachidai Kilati isu Jesu hauna maturo but macheso ane maturo saka vanoparidza sei kana vasina kutumwa yes ndinoda kuti uende pana vagaratiya chapter 4 kutangira pavhesi ya ya 4 atangira pavhesi atangira kana pavhesi ya 4 zvino nguva yakati yazara kwazvo yes. mwari akatuma mwanakomana wake mwari akatoita zvekutuma jesu nguva yakwana mwari ndokubva atuma jesu yes wakaberekwa nomukadzi eh. wakaberekwa pasi pomurayiro eh kuti adzikinure vari pasi pomurayiro yes kuti tipiwe vumwana bwedu kuti adzikinure vari pasi pemurayiro kuti isu tigopiwa umwana bwedu nguva yakati yakwana mwari ndokubva atuma mwanakomana wake saka pauro haana rimwe vhangeri aiparidza kusara kwokuparidzira vanhu jesu kuti ndiye oga anokwanisa kuponesa munhu yes kuti adzikinure vari pasi pomurayiro kuti tipiwe umwana bwedu eh. zvino zvamuri vanakomana Zvamuri vanakomana, Mwari wakatuma mweya womwanakomana wake mumwoyo medu mm. unodana achiti aba baba aba baba aba baba saka mm. iwe hauchiri muranda asi mwanakomana wava mwanakomana wa, saka iwe hausisiri muranda asi wava mwanakomana wava mudyi wenhaka yes wava mudyi wenhaka naMwari asi eh. nenguva iyo zvamakanga musingazivi Mwari yes maiva varanda vava Mwari vasati vari vezvokwadi makanga muri varanda vava Mwari vasiri vezvokwadi muchitenda nhema muchiparidzirwa kuti kana wanamata Mwari uchaita mari muchiparidzirwa kuti kana ukanamata mwari uchawana murume muchiparidzirwa kuti kana ukaita upombwe tinokuchenesa nemukaka saka vaprofita vanoti hai ndikapomba ndine zvandinozviita so nekuti havana kutumwa namwari kuparidza vhangeri vanenge vachiti tine zvatinoita saka vanotora mukaka vogezana nemukaka vachinzi tiri kukuchenesa kuparidza pachena kuti jesu haana zvaanokwanisa Jesu ane zvimwe zvaakakonera kuti akafira mahara. Akafira mahara, yes. Saka vanoti eh, kufa akafa hake asani zvimwe zvaakakonera kuita sei kufira. Saka shoko riri kuti vanoparidza sei kana vasina kutumwa. Kuti munhu aparidze anofanira kuti atumwe nemuridzo wevhangeri. Anofanira kuti atumwe naJesu kuti aparidzire vanhu mashoko eutsvene hwaMwari. 26:22 dzamabasa avapostori aiparidza chii pauro muapostora wamwari vamwe vari kuparidza vanakilatini vamwe vari kuparidza kuti kana matenda kuchechi kwedu muchaponeswa ko chechi yamwari ine zita here yekuti kwanzi eh, kana mukazotenda kuchechi yekwanhingi muchaponeswa kana vanhu vatenda kumwanakomana vachaponeswa yes asi ndakabatsirwa namwari pauro muapostora anoti ndakabatsirwa namwari ndikamira kusvikirandokubva ndamira kusvikira zuva ranhasi ndichipupurira vaduku navakuru ndaipupurira vaduku navakuru ndisingarevi zvimwe zvinhu handina chimwe chinhu chakandakanga ndichireva kuvanhu asi zvakataurwa navaprofita namozisi ini ndakanga ndichitaura zvakataurwa navaprofita namozisi zvekuti chinyi kuti zvichaitika zvokuti kuti zvichaitika yes kuti kristu wakafanira kutambudzika zvekuti jesu unofanira kuti atambudzike nokutanga kumuka kuvakafa pauro akanga asingaparidzi zvinhu zvakapesana kana napeter kana nabarnabhasi vaiparidza chinhu chimwe chete takanga tichiparidzira vanhu zvekuti kudii zvekuti jesu akafanira kuti auye atambudzika agozoita iye dangwe rekumuka kuvakafa Saka nzira yezvokwadi yaMwari inofanira kuti vanhu vaponeswe nayo yaraswa. Vanhu vakatora nzira yakatsauka, vanhu vakatenda vanhu instead yekuti vatende kuno yakaribira pamuchinjikwa. First Corinthians chapter 3 kutangira pavhese 1. Pauro waiparidza chinyi waiparidza mwanakomana kana usina kutumwa unoparidza chii unoparidza kuti vanhu vafare saka unenge uchifadzisa vanhu so uchivaratidza pachena kuti kana matenda kune yedu chechi ndeyavo kwete yemwanakomana ndosaka vanhu vachitsamwa aiinini choro ndikabatwa naani akanditanga kundishoropodza chiti wakazoshata unoita zvakadai he wazoparidza kuti zvokuti handitsamwe because chechi haisi yangu ndiye mwari but vari kuchechi kuri kunzi vari kuti isu kuchechi kwedu kwamwazha vari kutsamwa kana ichinge yatukwa vari kuti isu kuchechi kwedu nekuti ndeyavo kuefm apostolic wakamona chenji inonzi postori handiti apostori munhu umwe chete kana kuti vaviri kana avo vakadanwa namwari kuti vabatisa vaapostora chechi yese yamapostora chii chaitika havana kutumwa namwari vakatumwa namadhimoni ndosaka vachizomira vachiparidza vakuru sezvinoita mamwe mapenzi anoparidza anonzi kakuu philipi anoti ndini muprofita ndiri hwani vamwe vese hamusi vaprofita saka mwari akazotumawo eriya panguva yeriya ini ndii ndakarehwa pana 25 zamethiyu asi hauna kuverenga kuti jesu anoti magwaro ose ari kutsanangura pamusoro pezvemwanakomana kunana kakuu philipi ari kutsanangura pamusoro pakakuu philipi kwaidii ndakanyorwa pana matthew chapter 25 vese 6 pavasikana vane gumi ndinini ndinotaurwa nezva ko pauro ari kuti chii verenga kutangira pavhesi 1 ini hama dzangu yes ndakanga ndisingagoni kutaura nemi imimi ndakanga ndisingagoni kutaura nemi sendinotaura navanhu vemweya but ndotaura nemi savanhu venyama sokuna vomweya eh. asi sokuna venyama ndizvozvo sokuna vacheche muna eh. kristu nekuti sevanhu vacheche muna mwari nemhaka yei Ndakakupai mukaka munwe, eh. handina kukupai zvekudya eh. nokuti makanga musingagoni kudya. Handina kunyatso kukuparidzira evhangeri yakakora nokuti makanga muchiri vadiki, choro izvezvi hamugoni nemhaka yevasingagoni vanaa nokuti muchiri venyama nekuti imimi muchiri venyama muchifamba nomutovo munofamba nemutovo wavanhu wavanhu here ehe Nokuti kana mumwe achiti ini ndiri waPauro, kana mumwe achiti inini ndiri wekwaMwazha, mumwe ini ndiri waAporo, mumwe ini ndiri wekwamarangi, kwamakandiwa, kwamagaya, ko hamuzi vanhu here? ko imi mutori vanhu zvenyu haa but uri kunyatsodza here haa pauro sowangani pamuromo kwai kana muchifamba muchizvitendekera kuti isu tiri vechechi yekwanhingi ko mutori venyama ke nekuti muri kutenda cheche dzavanhu instead yekuti mutende cheche yamwari iti minzi vari kuefm vanofanira kubuda vari kuzayoja vanofanira kubuda vari kwamwasha nekuti awa macheche awa ndeavanhu akati atukwa vakapopota muri kutukira chechi yedu siyaitei zvekuchechi kwenyu kunge jesu akasiya chechi mbiri panapa kana muchifamba muchiti isu tiri vanhingi yes Zvino Apolo chiiko? Ko Apolo chiiko? Pauro chiiko? Ko Pauro chii? Vashumiri vamakatenda navo. Ava vangori vashumiri vamakatenda navo muna Mwari, yes. Mumwe nemumwe sezvaakapiwa naShe. Ndizvozvo. Saka vari vanhu vaifamba vachizvinongedza. Pauro so ndokubva aramba kutaurwa nezvake ndisiyei. nekuti enda panofamba tauro pauro anenge achiparidza zvechii zvemwanakomana jesu akauya akakufirai pamuchinjikwa tendei kuna jesu tendeukai mutendesho saka zviriko zvizhinji zviri kuitwa navanhu zvavanoita kuti tikavabvunza kuti munozviitira chii havana umbone zvavari kuita wai muchipfeka gemendi gemendi rajesu ranga rerudzi havana kana kala yako saka jesu paakasvika kupa nabhatimiyo asingaone haana kusvika akaapulaya madhaka sezvaakaita kune mumwe waasina kuapulaya madhaka kana bhatimiyo akaisirwa dhaka pamaziso ake so kune akatevera asingaoni jesu haana kuisa dhaka akasvika jesu akabata maziso erimwe boko akati uri kuonei zvikai ndiri kuona vanhu vakaita semiti ndobva aribata zvikai ndiri kuonei zvikai zi ndakuona ndokubva asvika pane umwe asingaoni jesu akabva apfira mate pasi pu uya akaberekwa akadaro ndokubva vese ndokubva atora dhaka so ndokubva anamanama pamaso svika chienda unogeza kurwizi ndokubva aenda mukomana akandogeza akuona zvekuti dei anga ari madays edu ingadai anhu anzwa namate Pum! Achikandwa so. Unenge wakamboona zona vadhani. Kwainyazozwa gwarire churu chero. Saka kana vanhu vasina kutumwa naMwari asina basa anopiwa nhombo. Anowa zheve anopiwa nhombo. Asina mukadzi anopiwa nhombo. Ane zhara kumba anopiwa nhombo. Anoenda kubasa anopiwa nhombo. Jesu akaramba achisamate here? pane vasingaoni murume wangu ari kunditiza anoinding'ota ndiri kuwamusana anoinding'ota ndinoda kuti ndide kubasa anoinding'ota ndoda kutenga stedi anoinding'ota ndozvaakaita here jesu vangaparidza sei kana vasina kutumwa ndozviri kutaura shoko saka isaini iri pachena yekuti munhu achipedza kuteera vhangeri yakadai anonyatsoona kuti ava havana kutumwa namwari zvavasina kutumwa namwari vakatsvaka kururama kwavo vakazvimisira vamwari vavo Tiri kubva Kenani, Mozisi kwaakaenda hatichakuziva. Saka vanoti sezvo Jesu asisina anoona neanopindura, takati isu tina Jesu, isu Jesu hachakwanisi kupindura. Vakati ngatichigadzirai vamwari vedu, vakatibudisa Ijipita. Tarisa ufulishinesi hwacho, vatobuda Ijipita vamurenjeswa ingati chigadzira mwari wakati kuti anga ari kupingwa yese mwari uyu wamava kugadzira izvezvi anogadzira umwe mwari nemunhu ndiani kwaugadzira mwari wavo saka uchaona kuti ava vanokuita sekuti vange vakapata zvokuti right now maisraelites akagadzira chimwari murenje vari foolish right now zvokuti kumunhu wese anongoti ava vanopinga ivo vakamboona gungwa richitsemuka so ivo vakamboona vaijipita vachiparadzwa so ava vanopinga vagotadza kungotenda kungogara but une chigubhu chemvura mumba uchitenda kuti muna mwari une dombo nepiya mumba uchitenda kuti muna mwari une anoiding'ota mumba uchitenda kuti zvina mwari izvi wakafanana neine akagadzira chimuru wakasiyana neine akagadzira chimuru murenje you are the same brother moge saka uyo akangogadzira kechegold ofu chegold chachiri nani Ii brastiki. Une une brastiki mumba so nyazo wana mwa. Umwe ane zitaza so ane zishinda rana. Uchipedza kutera vhangeri. Unofana kuita sei? Kubuda mumba unorasha uta andigare nechidhori munomu. Ndinofana kutenda kumwana komana. Asi Pauro anototi ndakabatsirwa naMwari. ndakabatsirwa ndakaita zvokubatsirwa namwari kuti uite sei kuti kwai kuti ndiparidze jesu mabasa chapter 3 nguva yakati yakwana mwari akatuma mwanakomana wake uyo atumwa apo vana pauro vakuparidza vari kuparidza manje zvemwanakomana saka vanhu vese vari kubhabhatidza vanhu muzita rababa rimwana kuva nemweya mutsvene havazivi kuti munhu anobhabhatidzirwa chinyi dei vaiziva kuti munhu ari kubhabhatidzirwa chii hapana munhu aibhabhatidza munhu muzita rababa nemwana kuva nemweya mutsvene it means vari kugezesana havasi kubhabhatidza vanhu nekuti munhu anobhabhatidzirwa chinyi haimbosiya enda pana varoma chapter 6 tinzwe kuti saka munhu anobhabhatidzirwei kana munhu achibhabhatidzwa kubvuu kubvuu kubvuu muzita rababa vanonzani baba vacho right now kana pane anoziva kuti baba vanonzani ngandibati ataure neni andiudza kuti choziva kuti zita ramwari anonzani unokurudzira kuti dei mwari akanga achinzi jehovha iwewe Jesu kwako yapanyika kwaukangamwa kuti Mwari imi Jehovha Baba. Matthew zvakazarwa nti kana pangonzi Jehovha. Mwari ngokuratidza kuti apfana amuzvizivi zvikana musina kuzarurirwa. Ndezvekuzarurirwa naMwari. Umwe munhu ari busy ari kutenda zvakatsauka yes zvino tichatiiko eh. torambira muzvivi kuti nyasha dziwanzwe saka ndipauro ari kubvunza kuti torambira muzvivi kuti nyasha dziwanzwe here yes. aisa kwete isu takafa kuzvivi isusu takatofa kuzvivi sei tichagara seiko mukati mazvo tinogara sei muzvivi Ko hamuzivi here kuti isu takabhabhatidzwa muna Kristu Jesu? Eh. Takabhabhatidzwa murufu rwake. Takabhabhatidzwa muzita raBaba neri Mwanakomana naMweya Mutsvene. Takabhabhatidzwa muzita raJesu. Takabhabhatidzwa mumwanakomana. Takabhabhatidzwa murufu rwake. Saka kana munhu achibhabhatidzwa so ari kuurawa. Verenga onzi. Naizvozvo pakubhabhatidza. Saka patinoenda nemunhu kunomubhabhatidza manje. Takavigwa pamwe chete naye. Tinenge tichivigwa pamwe chete naJesu. Murufu. Eh. Kuti saiye Kristu akamutswa kuvakafa. SaJesu akamutswa kuvakafa. Nekubwinya kwaBaba. Pakubwinya kwaBaba. Saizvozvo nesuvo eh. tirambe neupenyu. Chidzokera kuna mabasa apostle chapter 3. Saka kana munhu achibhabhatidzwa anobhabhatidzwa muzita rajesu ari kubhabhatidzirwa chii zvike anobhabhatidzirwa murufu ari kubhabhatidzwa murufu saka kana munhu achibhabhatidzwa murufu uye angotaura zvikanzi tobhabhatidzirwa kufa nekumuka muna jesu umwe ari kubhabhatidza munhu zita rababa rimwanakwamwamtsveni baba vari kunzani kana wadaro chitiudza kuti baba vanonzani nekuti chandoda kuti vanhu vazive ndechekuti ava vari kunzi baba ndiye jesu wacho waiwe uchiti ndijesu because chiri kupfekwa its a mission misheni iri kupfekwa ndo inopiwa zita saka kana munhu akapfeka misheni so ndo inopiwa zita saka mwari panguva yaakanga ari kuold testament akazvizivisa sajehovha but jesu achizouya panyika so akatumbo akatoda kuratidza vanhu kuti imimiwo muri kuti jehovha andikuzivi ndokubva atanga kuratidza kuti chinonzi jehovha its a mission yakapiwa kuvaisraeri chinonzi mwanakomana imisheni saka chiri kutumidzwa pana mwari mamisheni aari kuita ndochine chichitumidzwa pamwanakomana saka ndo iyoyo inoitika iyoyo kumunhu anenge achiita munyai kumba kwake anogona kunge ari munyai ari mupurisa saka zvaanenge ari munyai ari mupurisa unogona kuona kuti kana asvika kubasa anenge achinzi officer muri sei se officer ayo zvoko vakamuona ari munyai kumba kuti ah, vari kunyepana anonzi ani uyu anoi munyai ko munogomuti ofisa sei so zvata nemyaya ofisi yaifambari maye panochinja rutu akuya kupolisi vavasajeni vachisalutwa so Ah, munyaya dzosaluta dzaipfugama kumba zuro uno idzi ndodziri kusalutwa kuno kuzvikanzi aiwa misheni ndo iri kupiwa zita but munhu asi kuchinja mwari umwe chete ndiye akadamwa achinzi jehovha ndiyezve akadanwazve achinzi jesu kristu ave panyika pano ari mwari umwe chete ko unogoramba sei kwewe enda pana vafiripi chapter 2 uchangira pavhesi yatee uone kuti kana uchiri kunamata muzita rajehovha wakarasika kuzvekuti du kana uchiri pano panyika nekuti tongonamata muzita rimwe chete takaponeswa nezita rimwe chete hatina kuponeswa namazita maviri yes kuti muzita rajesu kuti muzita rajesu mabvi ose apfugame rako riri kupfugama muna dhamu reta napiyo naginatsiyo nababa abrahama naisaka najakobho asi vanonamata kwanzi kuti muzita rajesu mabvi ose Ayi irondedzera tinzwe kuti muzita raJesu yes mabvi ose apfugame eh. avari kudenga avari kudenga koko koko koso ngirozi dzenzi dzichipfugama so dzakati kuti muzita raJesu mabvi ose hapana rinosara rese ibvi mabvi ose evari kudenga yes avari kudenga eh. nevari panyika nevari panyika nevari pasi penyika kuti ndimi dzose kuti ndimi dzose dzibvumire dzichiti chinyi dziti jesu kristu yes ndiye ndiye she eh. kuti mwari baba arumbidzwe urikuzviona iwe uri kupfugama muzita rajehovha ikozino tiri pfugama muzita rajesu isi kuti ibvi rese revari kudenga kudenga uko kwanopfugama muzita rake Iwe uri kupfugama muna Jehovha. Vangaparidza sei kana vasina kutumwa? Munhu anoponeswa sei, anogamuchira mweya mutsvene sei, anofanira kuti awane vhangeri yechokwadi inenge ine munhu akatumwa naMwari kuti aparidze, achiparidzirwa vhangeri yemwanakomana so bradha maru chokwadi ndizvo zvinofanira kunge zvichiitika paupenyu hwemunhu saka kuti muzita rajesu vazhinji vari kufunga pamuzita rajehovha handi pokupiri mavhesi akawandisa mabasa chapter 4 vhesi ya 12 kuti muzita rajesu kana uchinamata unotopfugama umomo unopfugama muzita rajesu yes nokuti hakuna kuponeswa kuno mumwe tangira pavhesi yateni muzive imi mose kwaiziva imi vanhu vose nevanhu vaisraeri yes navanhu vose vaisraeri kuti kudii kuti nezita rajesu kristu kuti muzita rajesu ka wenazareta ehe wamakarovera pamuchinjikwa yes iye wakamutswa namwari iye akamutswa namwari kuvakafa nezita iri munhu uyu umire pano pamberi nezita iri munhu uyu umire pamberi pano pamberi penyu waponeswa nezita ripi nezita rajesu zita ripi brother nezita rajesu yes apora ndiye ibwe rakazvidzwa eh. nemi vavaki ndobva rawanikwa rava musoro wekona musoro wekona saka pari kudzi rakawanikwa rava musoro wekona so unenge wanzi nyora vanhu mazita panapa vanoda kupinda basa wobva wati auya handisi kumuda panhu vangu vanotoda kupinza basa basa handisi rako wapedza kunyora vanhu mazita waramba uyu wobva wana ariye director manager wekambani ibwe rakazvidzwa nemi rakazowanikwa rava musoro wekona wozomwana akumberi abosi ah, yes nokuti hakuna kuponeswa kuno mumwe uri kuzvinzwisisa hakunazve kuponeswa kune mumwe Nokuti hakuna rimwe zita. Nekuti hakuna zverimwe zita. Ai, dzokorodza. Taura tinzwe. Nokuti hakuna kuponeswa kuno mumwe. Eh. Nokuti hakuna rimwe zita. Nekuti adzokorodza. Nokuti hakuna kuponeswa. Nekuti hakuna kuponeswa kune mumwe. Choro wana akadaizo. Yes. Nokuti hakuna rimwe zita. Nekuti hakuna rezve rimwe zita. Pasi pedenga. Paya kuna chii? hakunazve rimwe zita pasi pedenga rakapiwa pakati pavanhu rakapiwa pakati